Lalî din rojnameyê de nivîsa Fehîm Işik heye. Fehîm Işik jî gotiye Erdogan wê çi bi çeteyên xwe bike. Fehîm Işik jî qala wê hevdîtina dewleta Tirk û hikumeta Sûrî dike. Herî dawî hevdîtinek çêbû û ji xwe gelekan gotibû Erdogan ew çete firotin û Fehîm Işik jî pirs dike dibêje wê Erdogan çi bi wan çeteyên xwe bike. Nivîsa wî heye me ev nivîs ji bo we amade kiriye. Em lê binin bêka Fehîm Işik dixwaze çi bêje.
Êdî diyar e Erdogan li Sûriyê dixwazê xeteke nû veke, ev çend sal in biriya rêxistinên sîxurî hevdîtinên veşartî dikirin. Wezîrên şer yên her du aliyan di bîst û heştê kanûna sala çûyî de bi fermî hatine bahev. Piştî aloziya li Sûriyê dest pê kiriye, ev cara yekem e ku her du dewlet bi awayekî eşkere û fermî têne bahev. Ew ê hevdîtinê bidomînin. Erdogan dixwaze beriya hilbijartinan bi Esad re hevdîtinekê bike. Rûsya zext daniye ser Esad, mimkun e ku ev yek jî pêk were. Sedemên van hevdîtinan eşkere ye. Erdogan di şerê li dijî kurdan de tena serê xwe bi ser neket. Ji DAIŞ û heta El-Nusra û ÖSD çete jî kêrî wî nehatin. Şervanên Rojavayê Kurdistanê yeko yeko ji heqê çeteyan derketin. Erdogan bê piştgiriya Rûsya û dewletên ê ku yê Amerîkayê, dagirkirinên rasterast da destpêkirin. Efrîn, girê spî û Serêkaniyê dagir kir, vê jî dawî li destlatdariya xweser a Rojavayê Kurdistanê ne anî. Xwest axên dagirkirî firehtir bike. Êrîşan mezin kir. Bi sedan kes bi gule, top û sîhayan şehîd xist. Lê çi kir bi ser neket. Kurdan li ber xwe dan li ber dagirker û destbirakên wan serî netewandin. Erdogan piştî vê têkçûnê vê carê xwe avête ber deriyê Şamê. Ev gera wî hê jî didome. Lê rastiyek heye, ew jî rewşa çeteyên Erdogan e. Bêguman ev ne cara yekê ye ku Erdogan van çeteyan difiroşê. Dema Heleb radestî rejimê kir, çeteyan dîse firotibû. Lê ev car, Rewş cidî ye. Di serî de Cephetul Nusra û Ehrarel Şam hemû hêzên çeteya dijberiya hevdîtinên her du dewletan dikin. Wiha xuya ye ku Dewletên Yekbûyê Amerîkayê dixwaze ji vê rewşê îstîfade bike. Ev jî li dijî hevdîtinan radiweste. Dibe ku di navbera hêzên çete bê taybet Cephetul Nusra û Ehrarul Şam û Dewletên Yekbûyê Amerîkayê de têkiliyên nû werne danîn. Dewletê nekbûyê Amerîkayê dizane ku ev pêşketinên domahî ew ê bi kêrê Rûsya û Îranê were û naxwaze rê bide vê pêşketinê. Ev jî bi me dide nîşandan ku ew ê çete bi taybetî Cephetul Nusra zorê bide Erdogan jî Esad jî. Rewş ne hesane. Erdogan û Esad xwe li dijî Kurdan sor kirine. Rûsya ji bo alîkarên Ukraynayê bixê tengasiyê de her derfetê bi kar tîne. Îran dixwaze bi mezinkirina krîzên derve bandora aloziya navxweyiş holê rake, ango pêşî li serhildanên Îran û Rojatê Kurdistanê bigire. Erdogan û Esad ew ê çawa ji nav vê agirê derkevin ne diyar e.